osekethore kaka osiepena ne dwaro joma ne odwaro nabed maonge tich sani koro girlfriend koro awera godo mambo na cynthia kae sasa aonge tich koro adahere nang'o obiro rado gi jomoko ma nigi pesa to wuonde ika ngumu ka koro ka oseumana to ika ka ngumu to koro in emiwe tich adwa losora maber simbani ema dwa winji gimitimo mani chwoye dichiel ori chwoye diriyo So un udhi utimo nang'o? Aya, cheke ane uru mondo ung'e temperature ne mondo ung'e ane bwana ka dende pod oingore ahinga kabisa to mondo ung'e kaka inyalo nini. Mine some drugs. Aya.
Bedo osiep maber. Nade?
Iyudo ka goni miss call eh, agoni simbe adi? Miss call. Saya wanan kata gi simu. Koro ka kata sani ma biya biya mono mi apimni ni bwana na onge simu. To kare gawa.
To kako ako simu tu mag njaro an bwana kibet na kaka samani you must be busy. Bana koro nyoro.
Anwane kaka chida.
Otherwise chal nade bwana. Machato mood mane mekala kwa kacha mi. Ikasa malich na wuog oko to pod noora. Narwayo narwayo chidosi na. Oriemba e job. E mi luonga ne iyo to bwana mi gola kamana arwayo chidosi na madosi na chidosi na. Erwa tiende ni chowel. Nju wach ni ane manyaka rwa tiende no ero. Koda ni mit ne kaka an marwa tiende no ero. Gimiriemba ne ti be gimoro ma nyoro sama nye eh, gutien wiya nye bara takono dosi nano kawinj maber. To luongo na mana family doctor. Eh, bwana mano uyo maber. Eh, manyako cha. Kazo naso no. Nyako ma malando mawinjo ni daktar chwe. Kono naso no pima to ko pima to yudo ni an gi malaria. Ni kaso wacho ni ni sindan rumo. Opinja no chwaya gi pala. Sindan rumo ni nya chwaya go.
To gimo eh nanto temtes to kompogore gi pala. Mano dwa negi. To ke majam kode, koro ka jam kode ni to jo to midosi na bu kode na- ni- na tuo to kadwa ni othiedha ni wiya tek. Na na na dhi a- dhi dog dala. Kaya kura bimo ni sida nati nyero. Ai, kina duka winjo kuma mpaka nigike ni kare. Okay, koro ni luonga ni wadog dala. Adunga dwaro advice. Okay, mano ah, mano to ber bwana. Ng'ana pok ang'ega ni bwana ah, ng'ama friend ni kamano ma kata ka gimoro timre ni to inyalo manyo advice kuom. Bwana kwani chal ka nade? Ah, we advice. So, midosi ni luor, bed ng'ama nigi luor. Koro chwagi pala.
Naso chwagi pala ni sindano rumo ni ni. Ng'ato nyalo yeye nyako ni chwaya. Toko ke pala.
To in minyisa ni odhi ochwal gi pala ni. Pala ema odong'. Owacho ni pala ema en go. Mano osiptal mane?
Tamba nyise ni an ko ko ko kamane kako da chwoya tambe kada chwoye. Eh, tit for tat.
Safe again. Oh, oh, kare mbaka pok norumo. To komane kama shida wuoke. Nage.
Kaso sama koro chidosi na matin ma jo university sama no advice aga ma koro koro yudosi na wango kabisa. Hmm. Don koro o advice ama chunya olor ma asewinjo ni askare wawe odhi ochwo.

Mago gin jok moko ma tayo ji. Ng'ama iwacho ni si midosi?
Dosi na imi wuoyo wiye kamano.
Awacho ni ok en midosi en tajiri, mage tang'o. Tajiri opogore gi midosi. Kata mkwasi opogore gi mabor. Mkwasi to koro dak mana gi wafalme. Yudre mana en sa. En koro ok nyal nene gi wang' kama. Mkwasi, in iseneno mkwasi gi wang'i kama. Kosi in iseneno mana mkwasi. Mkwasi mane mane mane sombo pi ne jiji. Moloya moro mane sombo pi ne jiji. Mana mufwachi nolala gi gini, nolala kofwacho nini? Ah, ah, ba, ok adwa ng'eyo bwana, man gima chando chunya. Leo madala cha dhi yugo no mera kionge. Ine manyocha ni ni beto kata mana kanyo bwana. Ng'ama dhi tero Mani chido lala kata sinegi. mana ofwacho ni. Ng'ama dhi tero Leo chido mera, sijui sijui to ng'ama dhi tere gym. sinegi. Dende biro jony kanyo mano wachno.
Eh, yo mera. Kami nyoni ya. Awala wala ngama tenya to punda, eh. Nido sinangi zani ya. Ni ni kata mano nyulo mine no no. No nyulo no nyalo tiyo kama ben malik beno se dwaro tikka. Kari imbi se kama nyojob kanyo to kikona bwana. Nade. Kaki dwara to giwacha wacha ni gidwara gidwa mi apro muson to glory. Mwana bede. E, e, e, e glory. Ito dala cha ok inyal dake gi uyo mang'eny ni idhi wuok kanyo. Uyo mane? An tinde be sani na reduce thumbe mawinjo. Awinjo thumbe mag Asa Raymond to gi Miyo. Was the better time there is no real rest. Banditu chal mana ni enjoy gini. Kae to Matonya dhi wer dhi wer ne dem ne moro ka koth chwe kama. Eh bwana Matonya cha to wer mana re chama. Mano wer ne nao.
Hakika mwenye kwa nyingi mpenzi wako ne. Eh bwana. Lakini anyway mbeki ni mamete la kotangeni ok mata ga kata gima nadwa wacho kodi baro ala manadwa ng'izi ni I will do business manyien. I was was. Mano be business. Mano mar mar mchele.
Mano business mane miwacho.
Kitu ni mchele.
Kanyo.
Ok keto Mm. luoko mchele. Tupi mchele no. Bwana kare. Ema wauso ni chak.
Eh? Yaani kare gini en kama na maro dizo nya nyawang'aya.
Kuma ndalo moko magi ok gik manyalo paro go diso nyawang'aya bwana. Kiaga.
Kari aga uma bei. Amato no poga poga as a friend. By the way, wan wang'ere wan wan wang'ere ga. Wanga is a friend. Ando ng'anyisi ni ano kan ngeje tich witu minano ne samoro chinja kan ineno ka kwer ka kweru ni ano kanyal ano kanyal dhiro mitoka. Ching mane dozi ni ngisa ni kijende muchung kanyo go. Biuru mundu konya dhiro gari. Ana dhiro gari buana. Ni dhiro mo miu pesa. Iwalo nadi. To wani mane wane. Ana dhiro. ne waniga ni koso nolori ma nolor e chuodho mondo konywa dhiro gari to riambo ni an nadhiro gari ni ni no en e gari koro in ibedo e gari ni what is your special Speci specialization dhiro mo mi pesa special mi china winjo ni dhi mer ma nyaka pesa mitiyo ne matek kamacha
Iparo na bwana kongo chupa to pogore gi kongo mo ma madho wae ma ma ma konge mani outside kanyo go bwana. Ngari mo kanyala. Imani ngani gani?
Hmm? Ngapara mana ngova bwana ni chiu ebo nyocha mani chiu mana fwenyo go ni bwana piny wirore. Abedo piny kama kakoro angova sando bera winyo ka wiya wirore ne wiya wirore ne kang'eyo piny kama. Awacho ni what do you means? ok mane kama wuok awuoka ni to be kaka kaka ne kaka ne dosi nano winja winja mopenye no nyulo mano ine miwacho kisungu maler kamano ni what do you want motere
asende ko bugedi achiel lo anything twice Think, uh, think, think big. Think twice ma wenyiepe, mi wenyiepe sekondari. Think big. Think big ok en buk mindiko iwalo kucho. Iwe ni pok asomo ga think big. Nandiko nadhi nyiewo. In in in. Indike shopping list. Kendo nyaka budget list na. Mage mawalo ma.
Ani wen yani ani ani wen yani ni. In bende nyaka. Ani wen yani in mechi. Kaki nani ketho na.
Ana ngiyo nyaka gi nyithindo shika. Kaki nani ketho na tich ni. Ani sani kapo ni dosi no riemba ti. Nga. Nyaka kethi ni tich. Dongine mani se bukuri kanyo ni ni dwa tich. Koro jogo makosa matin makosa matin ma. Ana ma tich uso gi tich ma ichene dwara.
Kaka nidwanyori chieng' mane wuod dosine nitie cha gi yie. Wuod dosini mane mane dwanyore buche ko mane wacho ni dem this my guy. Mane ah, wuod dosini mane mane wacho ni odak e Punjab. Upi- Upija niya, upija niya, upija niya. Ni bayi, oluonga ni bayi. Oluonga ni bayi koso nogona bayi. Nogona bayi kodok Punjab.

Eh, mwana bana kechi belache bwana pana bwana.
Imor do.
Mana tu beupo ka mor ka da tu mana rodo. Kale ma kana si mor.
Mana rodo so. Imi a pesa mo matin.
Adhi ywe dala sama dosi na pod paro ka pod ni. Ka duogo ta bo kawo simba. Biro kawo gima nitie koso. Olalo network. Yang ne. Biro kawo manitie. To picha ge gi kameche ge gi to richo nade?

Ing'e ni sikunda ni be chieng' moro nyalo chwanya gi ng'ato. Somo mang'eny ni is a blunder. Banana kia kaka dwa ti. Jimbiri abaza makoth chwe makadhe dala to sani dhi to sikete magipur.
Sawa, anyalo manyo somo sita moro mondo

30 bob ok 27 bob adhi keto 30 bob wiye kanyo so just nini bana but ok dako ti to tich tich mutie wang'e saa dako tang' bwana motang'o mana saa in 24 o'clock ni bwana tudong magi minyalo chiew an adwaro mar 12
bwana magi gik makoro chanda ing'e ni mae ok adwar manigi gine 24 hours koro mano saa adi mondiko 14 no mano to koro an ang'e ni saa adi sapaga ng'wen to sa adi sa rume sa apar gariyo eto sa apar gang'wen Be oriem- oriemba ticha maber ok tarik apar gachiel weekend manyien to dongo zwaga timo launch in kisumo dhi yuda dala be ok ochuno miya pesa dhi E kaka dhi donjo ami manitie but for the time

An onge gima se- bana we ng'iyo ka ng'i koni. Bana miyi pesa moro. Onge gima isemiya yawa. Dong- Bana ka donjo ka bana amosi mondi bwana Nyasaye chielo ok- ok awuondi bwana adonjo kama. Adonjo kama. Abiro kamae tang'isi nogada. Idhi nade? Fed. Tabiro tabedo kae. An Bana- awuon. okay, Kariambo. Wang'i CCTV.

Kata tadhi ripoti ka polis bende mondo ane kaka kendo adhi dhi e, e, e somo mar odongono kisewinjori emomiyo kare mili bende we tich wuondre nodhi dala mtadika paka achiel odhi kamoro bwana mago we uru walo gi ji bwana we are not kids simono kae bwana unyulo kaero walo bwana mie simba